Dan il-programm huwa mwassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' l-Uffiċċju għan-Negozju tal-Familja, Business First, Malta Development Bank u Grant Thornton.

Insellmilkom, nilqagħkom għal programm ieħor Wirt u Eredi. Bħas-soltu se nwasslulkom storja ta' negozju tal-familja. Din il-ġimgħa l-istorja mhijiex storja twila, però hija storja xorta mimlija avventura u enerġija intraprenditorjali. Min ser jgħidilna? Jiena Graham Salt, nifforma parti mit-tieni ġenerazzjoni tal-business tagħna, business li beda 'l fuq minn 50 sena ilu minn missieri, Frank Salt. Business li dejjem iffoka fuq il-real estate u maż-żmien sort of dħalna f'areas differenti ta' business. Illum qegħdin jiena u ħija bħala l-principal shareholders tal-kumpanija. Tkomplix tgħid l-istorja għax għadni anqas għedtlek grazzi li ġejt taqsam l-istorja tan-negozju tal-familja tiegħek magħna. Grazzi mela uffiċjalment. Ibdilna l-istorja mill-bidu nett. Ok, l-istorja bdiet meta missieri kien ġie Malta fis-60s. Hu missieru kien fir-Royal Air Force, kien Ingliż missieru u ommu kienet Maltija. Imma peress li missieru kien kien sort of impoġġi b'ħafna ħafna stazzjonat f'postijiet differenti. Missieri kien boarding school l-Ingilterra u kien beda l-Università l-Ingilterra. Però ovvjament kien iġi Malta kien iltaqa' ma' ommi u iddeċieda li xtaq jiġi jgħix Malta u Ovvjament iżżewġu. Bidlet l-pjanijiet kollha. Aha, u biddel l-istil ta' ħajtu. Però meta ġi Malta kien beda jaħdem ma' aġent KB kien jismu dak iż-żmien u Dawn kienu jiffukaw ħafna fuq barranin għax is-suq kien sort of iffukat fuq il-barranin dak iż-żmien. Jiġifieri kienu jbigħu l-propjetà lil barranin, il-klijentela tagħhom kienu kienu barranin. Però fis-sixties sort of bdew bdew jitilqu l-barranin minn Malta u s-sid ta' KB ta' dak iż-żmien ried iwaqqaf il-business. U missieri ddeċieda li li jiftaħ għal rasu. Allura bdew tnejn min-nies, kien hemm uffiċċju Paceville ftit 'l isfel minn fejn għandna l-head office illum. Imbagħad ftit wara kien xtara dar kienet dak iż-żmien fil-Kantiniera u l-business telaq minn hemm. S'issa kien għadu jagħmel il-bih u jikri l-proprjetajiet, hux hekk, bħala aġenzija. Yes. Issa hu dejjem kien speċ ta' tip iħobb jivvinta u jara kif se jagħmel affarijiet differenti. Wara ftit kien impjega bniedem li kien jaħdem il-bank dak iż-żmien u kien impjegah biex jidħol bħala manager. Naħseb induna li ħabba li l-karattru tiegħu avventuruża sort of imprenditur tipiku, you know, jiġifieri tiġih idea u jrid jagħmilha. Allura kien tajjeb li kellu xi ħadd daqsxejn iktar konservattiv, iktar iktar ifokat fuq il-finanzi. Eżatt, li kien sodov forsi jikkontrolla ħnaqra. U fil-fatt, dal-bniedem, Joe Lupi, kien għamel kważi 40 sena magħna u baqa' bħala managing director tal-kumpanija sakemm irtira. Along the way, um, naħseb again, ħabba li, li sort of dejjem xtaq jagħmel affarijiet differenti, kien um, fetaħ ħanut tal-antikitajiet, kienet passjoni tiegħu um, u, u kien fetaħ dal-ħanut niftakar kien jitla l-Ingilterra jmur l-auctions jixtri, jixtri l-amara u, u jibda jbieħhom kellu ħanut uh, Granville Street San Ġiljan. Um, Però wara xi ħames snin kienet inalqet għax kienu jwaqqfu l-importation tal-antiques ġo Malta. Allura ovvjament ma setax ikompli ikompli dal Ma kienx jikkonċentra fuq l-antikitajiet ta' Malta bħal ma jagħmlu ħafna auctioneers. Antikitajiet minn barra u kien ibiħhom ah. Malta. Ma niftakar għax missieri tip dejjem jitkellem x'qed jagħmel madwar il-mejda dejjem tisma' xtrajt di u xtrajt l-oħra jew beħejdi u beħejt l-oħra. Apparti ovvjament li kienet jiġri fil-proprjetà, fil-business tal-proprjetà. Inti, inti meta bdejt tikber u bdejt issir tifhem xi ftit, x'tiftakar minn meta kont żgħir fuq il, kif kien, kif kien l-andament tal-papà fuq in-naħa tal-business? X'kien, x'kellu meta, meta, meta inti kellek forsi dawk is-seba' tmien snin? Ma niftakarx ħafna ħafna minn dak iż-żmien, imma niftakar kif qed ngħidlek speċta madwar il-mejda tal-ikel dejjem jitkellem fuq x'ġara llum, x'għamel illum, x'biegħ illum, you know, jew xi xtara jew whatever. Kien appassjonat ukoll fuq li jagħmel. Dejjem irid sort of jixxerja ma' kulħadd x'inhu jagħmel. Allura ovvjament tidħol l-entużjażmu fik awtomatikament. Imbagħad xi 35 sena ilu wkoll kien iddeċieda li xtaq jiftaħ stazzjon tar-radju bl-Ingliż għaliex ehm, dak iż-żmien naħseb tiftakar kien hemm forsi żewġ radio stations jew tlieta ehm, u l-kwalità tax-xandir kien kien eh, kien daqsxejn ehm, limitat. U niftakar kont tlajt l-Ingilterra miegħu pereżempju konna intervistajna xi DJs minn barra eh, u kien fetaħ l-Island Sound Radio. Niftakru l-Ajlenza. Il-Floriana faċċata l-Poliklinik, again, forsi kelli 10-11 years meta kien fetaħ l-Island Sound. Seb kien l-ewwel wieħed l-ewwel stazzjon tar-radju bl-Ingliż, għax l-Island Sound kien bl-Ingliż, le? Yes, yes, yes. Infatti niftakar kont imur speċ ta' netefa ma' DJs nar xinu ma jagħmlu. Niftakar kien hemm kamra mimlija CDs. Dak iż-żmien bis-CDs. Għalija ovvjament kienet Like a treasure, treasure trove. Meta, meta fetaħ l-Island Sound, fl-istess żmien sfortunatament tista' tgħid kienu ingħataw xi xi 14 il-liċenzja kollha f'daqqa ta' radio stations. Allura ovvjament kien beda competition qawwi fil-pricing tal-advertising. Niftakar li meta fetħu ħafna radio stations f'daqqa, il-prezzijiet tar-reklamar fuq l-istazzjonijiet filli kellu ċerta livell u f'daqqa waħda kien hemm min qed joffrihom bi ftit ċenteżmi. Yes, infatti tgħallimt lezzjoni importanti li biex tikkompeti, biex tikkompeti bil-prezz huwa żball, you know, fil-business għaliex wieħed ibaxxi l-prezz, l-ieħor ikun obbligat ibaxxi l-prezz ukoll biex jiġi biex jiġu sotto at the same level u ma ma jkun gawda ħadd. Le, u l-kwalità jkollha tinżel. U eventwalment il-kwalità jkollha tinżel. Però anyway, it was a kienet esperjenza hekk interessanti tal-Island Sound u Kemm domtu bil-stazzjon tar-radju, tiftakar? Naħseb kien kien dam xi five, six years. Imbagħad kien kien bigħha l-istazzjon. Infatti ħafna mid-DJs li kienu jaħdmu mal-Island Sound illum il-ġurnata jew fetħu stations għalihom jew qegħdin jaħdmu mal-istations il-kbar tal-lum. Anyway, però bħala business ta' real estate, ovvjament ma' żmien kompliet tikber. Konna l-ewwel aġenzija li ftaħna aġenzija Għawdex, għax dak iż-żmien ħadd ma kien jaħseb sort of biex jiftaħ aġenzija Għawdex konna għamilna konna l-ewwel aġenzija li għamilna netwerk tal-computers fil-branches l-ewwel aġenzija li għamilna displays mal-window displays biex tirreklama l-proprjetajiet. Kelkom pubblikazzjoni tal-proprjetà wkoll? Iva, yes. Xi 30 sena ilu issa, jew iktar minn 30 sena ilu, kien beda dak li sort of speċi ta' gazzetta li kienet tintbagħat id-djar fejn konna nirriklamaw il-proprjetajiet. Li eventwalment saret magazine li kienet tintbagħat fis-Sunday Times, kienet tiġi sort of distributed fis-Sunday Times. Ukoll Ħabba Island Sound Kien, kien, kien beda magazine jismu Tunin Magazine. Niftakru Tunin. Li kien slovi bih l-advertising. U kol kien il-ħat mal-gazzetta. Eżad, di kienet l-ewel magazine bil-kulur li kienet tiġi distributed ma' Sunday Times. u li saret biex sort of tikkomplementa r-riklami tar-radio station. Hu kien fetaħ advertising agency biex jippubblika l-magazine, Executive Services, li llum il-ġurnata konna eventwalment beħħejniha. Anyway, ħafna ideat hekk, you know, li kienu innovattivi. Però jiena peress li ovvjament Kont naf lill-papa tiegħek u rajthom in-negozji tiegħu. Kien dejjem, kif jgħidu l-Ingliżi, one step ahead il-papa meta jagħmel xi ħaġa u mbagħad ikun hemm min jew jagħmel bħalu jew jikkopja kif dejjem jiġri fin-negozji. Moħħu dejjem kien jara x'ħa jivvinta. ċertu idejat kienu tajbin, oħrajn, oħrajn ma tantx kienu kienu jaħdmu tajjeb. Anyway, jiena meta kelli mbagħad 18-il eh, sena kont qed nispiċċa l-università, kont għamilt l-aħħar sajf naħdem fir-real estate fl-aġenzija Kont imġiegħel tidħol fl-aġenzija u kien prova jikkonvinċik jew kienet xi ħaġa naturali? U naħseb dejjem xtaq li nidħlu, però qatt ma kien qatt ma kien jimbuttana. Fokajna fuq l-istudju tagħna, ommi kienet tinsisti fuq hekk u naħseb ma kienx jindaħlilha, kien jaf li ma kellux jindaħlilha. Però meta għamilt l-aħħar sena l-università, kont għamilt sajf naħdem fl-aġenzija tal-proprjetà u kont vera ħadt pjaċir u kelli 700 sena biex nibda. Ġifieri mill-19 years, ġifieri naħseb 19 kelli jew 20, kont bdejt naħdem uffiċjalment fl-aġenzija. U kif bdejt? Bdejt biex tbih il-proprjetà inti jew mal-ewwel tak grad? No, no, bdejt. Maniġerjali. Dejjem, dejjem ħdimt fil-kumpanija u għadni sal-lum tista' tgħid. Bħala bħall-oħrajn, you know, ġifieri aħna qegħdin tim illum ta' 200 ruħ. Um, Pero kulħadd għandu r-rwol tiegħu um, u, u kulħadd, you know, jaħdem. Eh, itella l-kmim u jaħdem. Shareholders, jew whatever, iżżom l-ura tal-li l-ħadd jew jaħdem. Um, Pero bdejt imbieħ, um, vera ħadd pjaċir imbieħ u Għadni sal-lum, you know, nbih il-proprjetà. Mbagħad wara ftit kont bdejt nieħu ħsieb branch, kont dħalt fil konna ftaħna kumpanija biex niżviluppaw u ninvestu fil-proprjetajiet u kont bdejt niftakar kont għamilt proġett xi xi 20 sena ilu issa il-Birgu dak kien l-ewwel proġett li għamilt speċi ta' waħdi U minn dak iż-żmien 'l hawn tellajna appartamenti u vilel u uffiċini, għamilna diversi. Però kollox, kollox ikkonċentrat fejn, fejn tidħol proprjetà u żvilupp qisu. Dejjem iffukajna fuq, fuq ir-real estate. Illum il-ġurnata hemm diversi dipartimenti, you know, I mean nieħdu ħsieb kirjiet, commercial property, residential property, developments, nagħmlu property management. Allura meta rtira Joe Lupi, għax sakemm sakemm baqa' hemm Joe Lupi tista' tgħid kważi ħallejna d-day to day running f'idejh. F'idejh. Meta kien beda jaħseb biex jirtira Joe Lupi bdejna naħsbu għas-succession tiegħu, tar-rwol tiegħu. U impjegajna, iddeċidejna li nimpjegaw xi ħadd mhux tal-familja biex jieħu over mir-rwol tiegħu. U jiena u ħija mbagħad ħadna over ċertu ċertu areas tal-business u u ħadna ħsiebhom hekk. I mean missieri xi xi ħmistax-il sena ilu iddeċieda speċi ta' sort of iwarrab ftit ħalli li ħalli li li hu li l-ħija sort of nieħdu over. Kien induna naħseb jew ma tistax ma tistax kulħadd. Ma setax jikkontrollak. Mhux kulħadd jista' jmexxi l-istess business impossibbli. U xtaq jagħmel affarijiet eh, li jinteressaw lilu allura wara ftit mid-day to days tal-business u ħadna over ħana. Grem, il-pandemija affettwat l-industrija tal-proprjetà? fil-bidu f'Marzu, April, Mejju ta' dis-sena affettwat ovvjament għax laqas stħajna nidħlu fid-djar tan-nies. Allura ovvjament kien hemm biża' li kien ħa jkollna sena diżastruża. Fil-verità Is-suq irkupra sew, you know, minn Ġunju 'l hawn, irkupra sew. Jien naħseb li sal-aħħar tas-sena n-numri ta' sales f'Malta dis-sena se jkunu simili għal 2019. Aħbar tajba. Li huwa inkredibbli għas-suq ta' Malta. Żgur. U l-aħħar mistoqsija li għandi għalik. Pjan ta' suċċessjoni. Intom diġà doqtuha mill-Papa għal għandkom. Issa għandek it-tielet ġenerazzjoni li normalment jgħidu t-tielet ġenerazzjoni tkisser dak li jkunu bnew l-ewwel u t-tieni ġenerazzjoni. Nisperaw li le. Però ehm, it-tfal tagħna għadhom żgħar. U anke aħna għadna żgħar. Ehm, eh, jiġifieri għadna ma bdejniex naħsbu I mean eh, ehm, f'suċċessjoni as such. Però Issa naraw l-ewwel nett jekk jekk humiex interessati jidħlu fil-business tagħna. Jekk huma, ovvjament nippjanaw kif kif se naqsmu r-rwol ta' kulħadd biex kulħadd ikollu say fit-tmexxija tal-kumpanija. Mingħajr ġlied, nisperaw. Dik l-importanti għax hija ħasra li familji jargumentaw minħabba n-negozju. Grazzi, għaddilna l-ħin. Dejjem hekk jiġri meta nibdew nisimgħu storja, il-ħin jgħaddi malajr. Nirringrazzjak li ġejt taqsam l-istorja tagħkom. Aħna nkomplu. Ħa nisimgħu lil Doctor Joseph Gerardar li huwa r-Regolatur tal-Uffiċċju għan-Negozji tal-Familja. Għednilu li meta nsaqsu lill-ġenerazzjoni l-ġdida x'qed jagħmlu fuq il-pjan tas-suċċessjoni, normalment jitbissmu u jgħidulna li huma żgħar wisq biex jaħsbu fuq dan. Ħa nisimgħu x'għandu jgħidilna Dottor Gerada, wara mmorru għal ftit mumenti ta' pubbliċità u nerġgħu lura għat-tieni parti tal-programm. Sfortunatament hemm ċertu suġġetti li għalkemm ma tantx nieħdu pjaċir nitkellmu fuqhom, huma importanti fin-negozju tal-familja li nibdew naħsbu fuqhom minn kmieni. Din is-sena rajna sitwazzjoni fejn dak li qatt ma konna qed nistennew f'daqqa waħda ġie fuqna. U din hija forsi lezzjoni u naf illi ħafna familji rrealizzaw li ċertu affarijiet kellhom jibdew jiħduhom into consideration jew jieħdu konsiderazzjoni tagħhom biex nibdew nagħmlu pjanijiet għal dak illi ma nkunux qed nistennew illi ħa jinqala'. Suċċessjoni hija waħda minn dawk l-aspetti tal-ħajja illi rridu nibdew nieħdu ħsieb anki jekk forsi ma nixtiqux nibdew naħsbu fuq mumenti meta xi ħadd illi aħna nħobbu, parti mill-familja tagħna, jiġi nieqes. Mill-esperjenza tiegħi illum u ċert mill-esperjenza ta' ħafna familji, naċċertakom illi din hija xi ħaġa illi m'huwa kmieni qatt li nibdew naħsbu fuqha u anzi għandna nippruvaw nieħdu kull għajnuna possibbli biex nagħmlu pjan tajjeb li jwassalna għal dik is-suċċessjoni li hija xierqa għan-negozju tagħna. Grazzi li erġajtu għanaqadtu magħna għal din it-tieni parti ta' Wirtu Eredi u miegħi ingħaqad Paul Azzopardi li huwa l-Viċi Kap Eżekuttiv tal-Malta Development Bank. Grazzi, Paul, li aċċettajt l-istedina tagħna. Grazzi tal-istedina. Illum xtaqna nkunu nafu r-rwol li għandu l-MDB fil-finanzjament ta' proġetti infrastrutturali kbar. Eħe, dan meta nitkellmu fuq dawn it-tip ta' proġetti, bażikament qed titkellem qisu fuq proġetti ta' 25 miljun, 30 miljun u iktar. Sewa ġifiri dawn ikunu proġetti kbar. Per eżempju, inti bnidem eh, kompanija jew whatever ħajamlu per eżempju technology park. Sew, jew inkella ħajamlu housing estate affordable housing estate, eh, housing estate. Allura dawn ikunu proġetti kbar li jieħdu żmien twil dik il-problema l-ewwel waħda, dawna proġetti li jieħdu żmien twil biex isiru. U barra li jieħdu żmien twil u għandek eh, ammont kbir. Investiment kbir. għandek ċertu riskji għax inti ma tafx dan eventwalment se jiġri minnu, kemm se jintalek, ħa tagħmel technology park, per eżempju, ma tafx kemm se jiġbed nies u daw l-affarijiet. Allura, ehm, hemmhekk jinħolqu problemi bankarji. L-ewwel nett għaliex eh, Malta għandna bażikament żewġ banek li huma relattivament kbar eh, għall-ekonomija ta' Malta. Umbagħad għandek oħrajn iżgħar. Issa, bank meta jiġi biex isellef, ma jistax isellef fi proġett wieħed, għandek dak il-limitu fuq il-konċentrament li jista' jagħmel fi proġett, jiġifieri ma jistax jinvesti jekk ikun proġett kbir, anke jekk jinħoġob dal-proġett mill-bank, ma jistax jitfa' kwantitajiet kbar ta' flus ġo fih, għax kien ikun hemm dak ir-riskju, imur ħażin. Allura, kemm minħabba l-ammont u kemm minħabba r-riskju li hemm u din biċċa xogħol li jevitaw konċentrament għandek problema jekk inti tmur il-banek. Ehm, jekk min qed jippromotja dal-proġett imur il-banek. U barra minn hekk, jekk inti tmur fuq l-Stock Exchange għandek tip ta' problemi oħra x'm'għandekx history ta' dal-proġett, m'għandekx track record, u allura ehm, in-nies jgħidulek fuq xi se ninvestu din. Qed tifhem għax m'għandekx track record, m'hemmx profit revenue dieħel dak iż-żmien, u allura qed titħallas interessi ogħla f'dak il-każ jekk ituk il-flus. Issa l-MDB jaħdem hemmhekk bħala katalista, jiġifieri fis-sens illi rigward ammont Jekk pereżempju proġett jiswa 50 miljun, aħna dejjem naqsmu mal-banek kummerċjali qatt ma nidħlu bank Malta Development Bank waħdu. Allura aħna nidħlu u peress li nġibu flus eh, minn banek barranin, inkunu nistgħu naqsmu l-ammont bejnietna bejn il-banek kummerċjali u aħna. Aħna nistgħu nselfu fit-tul ħafna la 20 sena, 25 sena, 30 sena kif ikun hemm bżonn. U barra minn hekk, aħna minn barra l-bankability tal-proġett inħarsu lejn dawk li jgħidulhom external eh, externalities, positive externalities, jiġifieri jekk ħajgwadanja minnu l-pajjiż, aħna nqisu dawk l-affarijiet ukoll. U l-ambjent, per eżempju. L-ambjent illi inti ma tkunx tista' ġeneralment tikkwantifika. U għalhekk aħna nagħmluha ta' katalist għax naqdu dawn l-affarijiet u nagħtu garanziji, loans, flus u nagħmlu pakkett sħiħ għal min qed jagħmel il-proġett tiegħek. Kemm hija faċilità tajba għaliex eh, in-negozjant forsi ma jkollux dak il-kapital x'jinvesti. Imma l-ambizzjoni tista' ssir realtà wkoll. Grazzi li ċċarajtilna dan l-aspett tal-MDB. Aħna jkollna nagħlqu dan il-programm bħas-soltu il-ħin għadda u wasal il-ħin li nirringrazzja lill-isponsors personali tiegħi. Nixtieq nirringrazzja lill-Eye Centre, Charles and Ron, Ohea Opticians, Screen Haircare, Teoxane Skincare, Numi, Bata, ECAPS, Nirringrazzja wkoll lil dawk kollha li għenu biex jittella' dan il-programm, lill-camera crew, lil Josef Azzopardi li huwa d-Direttur Viżiv, u anke lilkom li qgħadtu ssegwuna dawn l-aħħar nofs siegħa. Nixtieqilkom saħħa u kuntentizza.

l-Uffiċċju għan-Negozju tal-Familja, Business First, Malta Development Bank u Grant Thornton.